Geldiňizmi? Geldik. Dessin mahabat. Gön 5 minut bolmalydyr. Başla ber. Bolýa, bolýa. Gel, gel bar. Asraga başla ber, başla ber. Näme diýseňiz-ä? Bi biziň dükanymyzyň Mebelleri hawa hut şeýle ajaýyp. Razy Pakdan näçeräk iň taýýarlan sözleň? Köp däl.
Bary ýogy ýigrimi ýedi sahypa. Sen şoň hemmesini aýtjak boýuň. Maňzy maňzy bilen ýetse gowy da bu zatlar. Ýazgy düşme basyňda bir kamerany dikiň öňünde aýtsyn dursun. Sen arkaýyn aýdybergin. Arasy bölündä.
Başyndan başlaýaly. Başyndan başla. Şular ýaly ýerde manysyny, mazmuny ýeter ýaly gutaryp barýanam bolsaň, başyndan başlasaň gowy bolar. Başyndan başlap, howduk many aýdyber. Alar kamerany ol. Biz oňa çenli aýlanyp gelýäris. Bolar.
Az kem pikirlendiriji bolar ýaly. Biraz oýlanmaly.
Howwa.

Hey hey hey hey, näme boldy ow? Haýran galýanmy?
Ýa, ýagşam bir haýran galdyň sen. Hany indi kim? Indiki jüjür.
Jüjür? Hawa.
Bu näme jüjür, büjür, büjür, aý tapýaňyz aý sizem aý. Bolýa bol gör gör görkezsin. Aý Döwlet gel sen diýrä. Men jüjür da.
Adyň bar bolsun jüjür, büjür, büjür. Bolýa bol görkez.
Asgal mebel dükanymyza gelenem armany gelmedigem. Gelene öň näme üçin gelmedimkäm diýip arman çekýär. Gelmedigem nesibämde ýokdur-da diýip arman çekýär. A men näme edeýin? Siziň nesibäňizde bolmasa, men näme edeýin-ä? Nesibäňizde ýokdur. Aý, jüjür!
Aý, tragediýa urduň-a, hol muny! Gaýt diýrek! Heý! Äý, hiç oňaraňzok-da. Gör-ä-how, gör-ä, ne gözel mebiller. Seret, gözüň ýagyny iýip barýandyr. Görýäňmi şuny? Äý, seň gözüňde ýag ýokdur. Hany, başga näme bar? Baba çykkan.
Ýör onda. Ýa başga. Çaraga. Çar çukurmy?
Oho. Oho, siz bäş minutlyk mahabat diýip, çar çukur Tejenden alyp gaýdaýdygyňyzy süýräp.
Arkan mebelde täze ýere çenli uly ak çemçek dur. Otuz bäş manat söwda edene gymmat baha sowgatlar garaşýar. Ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda. Islän mebellerňizi saýlap alyp bilersiňiz.

Hiç bir göwnüň göterer ýaly mahabat ýokdy agam. Wi, Barbask! Aýdymmy? Ýör göreli onda.
Ýör bask. Ýör, ýör bask.
Seýdi, Gurban, aýdym aýdyp başlaň durman.

Pesiräk? Hiç oňaram zok dal. Dessine mahabatda ine şeýle çykyş etmeli. Arslan mebel öýüňize arslan getirer. Ýok ýok ýok şübhe etmäň arslan getirýär. Bil subut edilen hakykat.

Aý jan doganlar men artgal mebel däl men dessin mahabat. Haýyr.
Dessine aýt. Bor.
Bolýa. Başlyk.
O. Senä ol dessin mahabat däl ekeniň. Hä?
Näme onda? Senä dessine hasabat ekeniň. Hä?
Enemäý köp gürleýäňeý. Bar işiň bilen bol. O görgüli integem aýryp otyrmaý. Aýni. Kamerany öçürde gaýdy ber. Goý öz gurnesin otursyn. Gaýda git nire? Baş gaýtdy. Bu näne gaýtýa? Iň gowy sözler indi gelýärä ho. Haý.